Vse, oldı, oldı, endi qarıştır. Endi, Hatice, sen ne alacañ? Qıyma, soñ? Balaca qastırma qıyma. Ağa, ne qoyacañ qıymaña? Bu nedir? Soğan. Qoy soğanıñ.
Qoy soğanıñ. Qoy soğanıñ, aha, qoy soğanıñ. Ta, qoy, eliñnen al, qoy, da. Elmas ver, da ne qoymaq kerek elmas, ayt. Biber.
Vot, ver, al, Hatice, biber. Hatice, al elmazdan biber, qoy biber. Biber çoq qoyma, acı olar. A, bas, bas, bas, bir tarafınen bas, able. Ana, çoq qoyma. Ana, yeter, yeter. Endi qarıştır eliñnen. Nazlı, able et, able, able. Yumruñnen able. Ha, able. Aha, aha. Ana, kördiñ, aha. Endi ne men yapayım? Endi dört siz yupaycaqsız, siz balaban yayım açamaysız. Siz balaban olsañız, balaban açarsız. Yoq, Nazlıçka, aple yap, qızım. Ablecik yaparsıñ başta. Soñ endi dörte yap, uzuncıq yap, soñ able dörte böl. Aha, böl dörte. Dört denecik yap, aha. Qopar, qopar, qorqma, qopar. Bur, able, bur, able, bur, able bur. Bax, able buracaq. Toqta, toqta, toqta. Able tutarsıñ,

Abile, abile, nazlı abile, mına, abilecik yaparsıñ, mına, abile, abile, mına, mına, bir elmaz seni körseteyim saña, qızım, mına, elmazım dep, ilk bala bana oldı, abilecik yapasıñ, mına, aha, aha, yapıñ, yapıñ, aha, bir elmazım dedim da, aha, aha, yoq, abile, mına, endi, nazlı, qoyuñ çanaqtı, mine, oturacaq qamırımız. Davay, qoy, ma, anda, anda qoy, anda qoy, çanaq tibine qoy, çanağın tibine. Qoy stolüste danı qoy, elma seni da özünkini qoy. Men özüm.
Aha, endi qapatıñ çanaqleñ. Ana, otursın tekar ancıq. Hatice, endi sen qarıştır neñi, qıymañı, qarıştır, yahşı etip. Ne qoydıñ qıymaña?
Soğan.
Daa ne qoydıñ? Biber.
Malades, Elmaz! Maşşalla! Biber. Qara biber.
Aha.
İ qarıştırdıñ. Qarıştırasıñ? Ne yapasıñ şimdi? Qarıştırasıñ barşını? A, yahşı bas. Aha. Ana, ana, ana, endi güzel, endi eleriñ et abli içine. Endi farşıñ.

Aha, avret, aha, hamırıñ bur, bur, bur, qulağıñ sen bur, aha, bur, qızım, aha, aha, dam bur, dam bur, dam bur, aha, endi aylandır qamırıñ, avre, aylandır, endi kene qoy qulağ içün, aha, rovno, aha, doğru qoy, endi bas kene, eki taraftan bas, eki taraftan, aha, aha, ana, bas, bas.

Ana, oldı yalı oğullarım, yalıçıqlar kirip. Ana, qıymañızı mında alıñ. Yapıştır, Nazlı. Nazlı, yapıştır Elmazıñkını, baq. Elmaz, yahşı yapıştırmadıñ, yapıştır yahşı. Anda qoyma, toqta. Ana, ana da. Qoyuñ endi, mınadan. Mınadan yapıştır. Ma, Elmaz, ma. Nazlı, abralarıñ yaramay yapıştırdıñ, qızım, able yapıştıra, etleri çıqar aysa. Davay, yapıştırıñ ya. Na, oldum. Yaptıñız episini? Ana, ana, ana, episini siz avra. Çetlerini yahşı yapıştırdıñ, qoy Hatice yanda, ber tatakay. Ana, yapıştırıñ, qoy anı tarafa, ana, ana, yapıştır, yapıştır, Nazlı, çetlerini yahşı yapıştır, mına bile. Nazlı, Hatice, yapıştır çetlerini, qızım. Hatice, abrasını yapıştırmadıñ yahşı, mına, a. Etleri çıqarsın.
Kim yaptı onı?
Şoqala, endi ne biz yapacamız? Endi qazanğa suv qoyarıq, qaynar suv, soñ tuz qoyarıq, tuzlu sucıq yaparıq. Soñ endi aşlarımızı atarıq içine, pişer, soñ yağ qoyarıq i ceviz seperik. E, soñ naparıq, Elmaz?